Булмас микән, шушындый бер ярмарка оештырып алайык әле, без дә катнашырыйк дип, һәм әлбәттә шушы аларның тәкъдиме белән оештырылган ярмарка инде. Монда авыл җирлекләре дә катнашты, менә күреп торасыз, эшмәкәрләр дә килдеме, гади халык та үзенең әйбер сатты. Һәм монда җыелган акча, менә безнең волонтерларыбыз да чыккан. Монда җыелган акчага без инде зуррак әйбер алдык, менә әлеге дә волонтерлар белән сөйләшеп тордык. Нәрсә дә булса алып, кирәкле әйбер алып, егетләр сораган әйберне алып, без фронтка җибәрәчәк. Аннан соң карап чыктыгыз бит, менә мин килгәндә вакытта гына КАМАЗ тулы ашлык белән. Болай сатылып бетәр дип уйлаган идегезме, юкмы ничек? Менә алды башта алай дип уйланмаган идек шул. Сат, бәлки сатылыр, бәлки юк. Әмма ләкин менә шушы ярминкәдә, ярминкәдә күрсәтеп тора халыкның берләшкәнлеген. Менә алар инде бүгенге көндә кайсы бер сиде килес ел өчен алам дип куя. Чөнки алар әйтәләр, без бу инде хәйрия ярминкә икән, бездән дә өлеш күрсен дип килгән кешеләр бар. Шуңа күрә халкыбызны берләштерү өчен дә бик менә Идеология яктан да кирәкле әйбер булгандыр дип саныйм. Инде соңгы гына сорау, Арча районы ничегрәк каршылый яңа елны? Ел ничегрәк үтте? Ә, Аллага шөкер инде бүгенге көндә инде безнең бит инде хәзер үзебезнең алдыңларыбызны барлап алдык. Э, инде син э, Рамил үзең дә беләсең, ашлык җитештерү буенча безнең беренче чиктән төшкәнебез юк иде. Сөт буенча без инде менә бүгенге Бездә беренче унлыкта йөрибез. Сөт җитештерү буенча, бәрәңге буенча һәр вакытта да беренче инде. Башка эшләребез буенча да быел гына да менә 4-5 яңа предприятие ач алдык. Рәхмәт э, Рәис Владимирович Минехановка. Промпарк булдырып бетерә алдык. Анда быел бик күп эшләр эшләнде. Яңа предприятие ачылды. Аның инфраструктурасы яңартылды. Хәзер яңа промпарк дип уйлап хыялларны өйрибез инде. Аннан соң инде узган мәдәни башкала булып та калды. Әле аны да безнең җиңә без әлдә мәдәни башкала булып торабыз. Аннан тыш, спорт белән шөгыльләнү буенча безне ике ел рәттән иң халык менә э, халык башына иң күп спорт белән шөгыльләнү проценты буенча шулай алдынгы рәтләрдә йөрибез. Бүгенге көндә дә эшләгән эшләребез бик күп, төзүчеләребез бик күп төзиләр. Бар барысы да халкыбызның матур, тулы канлы тормыш белән яшәгән күрсәтә. Балаларыбызның уңышлары зур, әлбәттә, моны да оттырга ярамый. Әйткәнемчә инде, спорт буенча безнең узган ел көрәш буенча 3 булсак, быел 4 урында калдык. Менә болар барысы Шушы да халкыбызның матур итеп, берсен-берсе хөрмәт итеп, тырышып яшәгәнен күрсәтә торган саннар дип әйтәм инде мин. Инде Яңа елга теләкләр, нәрсә телисегез килә белә? Яңа елга иң берәм һәркемнең күңелендә булган теләкләрне әйтәсем килә инде. Безнең иң беренче шушы хәрби операциябез тынычланып, илебезгә тынычлык килсен иде. Һәркемгә бәхет, шатлык, тазалык, саулык, озын гомерләр. Аллаһ Тәгалә берәүгә дә аерым кайгы бирмәсен.